Mi ruman, kon bai? Kon ta ku bo? Kon a lanta awe? Bo lanta awe ku e ánimo, ku e energia, ku e fortalesa pa duna Dios e mihó di bo mes? Balam ta Awe Meinta ku e deseo di papia ku e Dios bibu ku a pone ku Awe Meinta bo por a lanta i a hala rosea i realisa ku bo ta na bida i ku tin oportunidat nobo. Bon, si te esei t'e kaso, animo! Pero si bo tin otro pensamentu, si bo a eksperensiá algu otro, laga nos huntu ban enkomendá. Tata, Yu i Spiritu Santu, i E ntregá nan den gratitut e fin di siman aki, yamando danki pa loke nan ku nos a risibí duranti e siman ku ya a yega na su fin. Entregando esaki nos ta duna tambe oportunidat nobo Na Tata, Yu i Spiritu Santu pa obra den nos bida durante di e siman benidero. E dianan nos dilanti no ta di nos, nan ta un regalo di Dios Tata, Yu i Spiritu Santu, i nos ta pidi Mama Maria pa kompañá nos durante di e proseso aki, durante di e kaminata terenal aki, i pa e ta huntu ku nos i konsehá nos komo mama di bon konseho den nos kurason ora nos tin ku tuma desishonnan ku ta importante pa nos bida ku ta kontinuá. Na nòmber di Tata, di Yu i Spiritu Santu. Amèn. O Señor. Mi ke yama bo nomber semper. Tata, yuda mi pa mi mira bo ehempel den tur kos ku mi enkontrá den mi kaminda di bida. Laga mi kompronde e doktrina di bo siñansa. I así mi disipel i un alumno fiel di bo, pa asina tur dia mas i mas mi biba manera bo. Tata di divina gracia, hasi mi fe mas grandi pa mi kere den bo so i. Sa ku ta abo ta esun ku a primintí nos ku nos lo no muri nunka, i aunke ku nos muri, nos lo biba pa medio di bo palabranan i bo Spiritu Santu. O Santa Trinidat un solo Dios, tuma nos mannan, kana ku nos, guia nos. O Kristu Hesus, hasi nos komprondé e grandesa di bo entrega. Nos ke konfia den bo, pero bo sa ku hopi biaha kosnan di e mundu terenal i pasahero aki por buta ku nos ta desviá i asta tin biaha bira lomba pa bo. Nos sa cu abo nunca no ta bira lomba pa nos, y nos ke pidi bo, segun bo santa boluntad, pa guia nos durante nos existencia riba e mundu aki, y sa Cu aunke nos ta conciente y ta kere cu bo so ta Señor pa gloria di Dios Tata, pasobra aunke nos a bira lomba pa bo, abo si, o Tata clemente, nunca lo. bandoná nos. Dios Omnipotente sa ku tur kos por pone ku nos ta faya ku bo, aworakí i kisas den futuro. Pordoná nos, tene miserikòrdia ku nos i laba nos un biaha mas den bo sangre presioso. Kubri nos bou di bo mantel, duna nos indulgensia pa nos pera riba bo. Tata Altísimo, nos ke pa ta abo ta nos Maestro, p'esei nos ta entrega nos Kurason na bo pa bo yené ku bo lus eterno. Amen. Mi ruman, e mió vershon di bo, e mió parti di bo, e mió hende ku tin den bo skondí, present'é riba e djasabra aki na Dios Tata, Yu i Spiritu Santu. Duna nan e oportunidat di por forma parti di e gran. Gloria, bida, glorioso ku ya nos a purba i mira algu di dje ora ku Kristu a lanta glorioso for di morto. Mi ruman, no pèrdè mas tempu. Ban uni ku mi resando e.

Manera tabata na kuminsamentu, awor i semper, dentur siglo di siglonan. Amen. Gloria na Tata, na Yu i na Spiritu Santu, manera tabata na kuminsamentu, awor i semper, dentur siglo di siglonan. Amen. Mi rumannan, nos a enkomendá Tata, Yu i Spiritu Santu, i nos Mama Maria. Nada, nada, nada. no por stroba nos nada, no por bai nos mali, pasobra nos a pone e figuranan mas importante di nos eksistensia na promé lugá, enkomendando nan e fin di siman aki. Nos ta pidi Bo, Tata di Dibino Miserikòrdia, tambe pa tene miserikòrdia ku nos. Nos ta pidi Bo, Señor, pa Bo kompañá nos. Nos ta pidi Bo, Hesukristu, Dios bibu i berdadero, Cu ta huntu cu nos tur dia di nos bida pa medio di bo Spiritu Santu, pa bo ta nos Guiadó Mayó i nos Faro riba e caminda terenal di e mundu pasahero aki. Si ayer anochi bo tabatin tristesa, si ayer anochi bo ta tin doló, si ayer anochi bo ta tin algu cu tabata, Difísil o ku tabata parse difísil pa solushoná? Ya awe bo tin goso den bo kurason, bo tin legria den bo alma i bo tin pas den bo ser pasobra Ken a bini na bo yudansa, Ken a sali pa bo, esun ku ta e Yudadó, esun ku ta e Guiadó, esun ku ta e Lus di e mundu aki, e lus i lampi pa bo pia i ami tambe su kaminda. Nos ta sigui Su tras ku fe i ánimu, mi ruman. Den e fin di siman aki tambe, i no ta importá kual sea bo situashon, sa ku JesuCristu ta e mes un ayera, awe i semper. Keda kòrda, keda ku bo fe, keda ku ánimo, laga ta Dios ta esun ku ta guia bo pasonan i bou di e guia di Spiritu Santu tuma e desishonnan ku ta di mas mihó pa bo, aunke pa otronan e ta parse difísil i inexplikabel o inkomprendibel, pero abo ta sigui e Dios bibu i berdadero. Esaki ta nos krus di viktoria, e krus riba kua nos bista mester ta fihá i nunka i hamas riba hende, pero riba e krus di viktoria di Kristu. Ku asina sea, un felis fin di siman, mi ruman.